העלאו! ברוכים הבאים צו טיף טיף פאדקעסט. אונזער היינטיגע גאסט איז ר' מוטה פראנק, די לעכטיגע משפיע פון ירושלים, ווער איז געווען מיט אונז שבת דא אין טעקסאס, מ'האט ענדשויד צו הערן פון אים, צו שמועסן מיט אים, צו פארברענגען מיט אים, צו זינגען מיט אים, צו עסן די שבת סעודות מיט אים, און נאך שבת האב איך אים געבעטן צו קומען אויף די פאדקעסט צו רעדן וועגן עניני דיומא, וואס ס'טוט זיך יעצט צווישן פרעזידענט טראמפ, מדינת ישראל, איראן, ס'גייט יא זיין א הסכם אדער ס'גייט נישט זיין א הסכם, און צו נעמען אביסל א פנימיות'דיגע קוק אויף וואס ס'טוט זיך ארום די וועלט, סיי פאליטיש און וואס ס'גייט פאר אין די נייעס, ס'איז זייער א אינטערעסאנטע קאנווערסעישאן. די קאנווערסעישאן איז רעקארדעד געווארן אויף די ערשטע טאג פון ראש חודש תמוז תשפ ו, און ס'גייט בעזרת השם ארויסקומען אויף די צווייטע טאג פון ראש חודש תמוז, סאו דאס איז פריש פריש פריש, פליז אינדזשוי דיס עפיסאוד מיט ר' מוטה פראנק. ר' מוטה וועלקאם טו טעקסאס.
ברוכים הבאים ברוכים הנמצאים, אודה לשם. אונז טרעפן זיך יעצט אין א צייט וואס, נישט נאר יעצט, די לעצטע פאר יאר זייט צוואַנצן צוואַנציק, זייט קאוויד איז זייער אינטערעסאנטע צייט אויף די וועלט, ס'פילט אזוי ווי אונז כאפן נישט קיין וועקעישן, יעדע פאר וואכן יעדע פאר חדשים איז דא נאך א קען זאגן א צרה אדער א א זאך וואס ס'כאפט אן גאנץ כלל ישראל און ס'איז נישט מעגליך זיך ארויסצודרייען פון דערקענען אז ס'טוט זיך עפעס דא. וואס גייט פאר?
צו ענטפערן קלארע תשובות דארף מען זיין אין א מורא'דיגע מדריגה פון רוח הקודש, מ'דארף קענען זיין א צדיק וואס ער דרייט זיך אין די עולמות עליונים כדי צו וויסן באמת וואס דא גייט. כ'האב אמונת חכמים אז ס'דא אין יעדע דור גרויסע אידן צדיקים וואס קען זיין זיי האבן די השגות. איך קען נישט זאגן אויף מיר אז איך ווייס אדער איך קען איינעם וואס ער ווייסט. אבער אזוי ווי דו זאגסט, אפילו מיר ווייסן נישט קלאר, קענען נישט זאגן קיין זאכן וואס איז הונדערט פראצענט, אבער ס'איז זיכער אז עפעס טוט זיך אויף די וועלט וואס ס'רעדט עפעס צו אונז. איך גיב אכטונג צו זאגן די ווערטער ווייל מ'דארף באמת אכטונג געבן. די נטיית הלב פון פון כ'ווייס נישט פון יעדן איינעם, אבער די נטיית הלב פון א איד א מאמין, בפרט א מאמין אין ביאת המשיח מיט א שטארקייט מיט א פעסטקייט, איז בשעת ס'קומט אן אזעלכע סארט צייטן איז די מח די הארץ שלעפט גלייך אויף דאס איז משיח צייטן, ס'גייט זיין א גאולה. און מ'דארף זייער אכטונג געבן פון דעם, ווייל איך שטעל זיך פאר, איך בין נישט זיכער אין דעם, אבער איך שטעל זיך פאר אז איך האב נישט קיין טעות אויכעט, פאר ניינציג יאר צוריק, הונדערט יאר צוריק, ניינציג יאר צוריק, און אפילו פאר אכציג יאר צוריק, בשעת עס איז אויסגעפלאצט די ערשטע וועלט מלחמה, נאכער די צווייטע וועלט מלחמה, בפרט ביי די צווייטע וועלט מלחמה, וואס איז דורכגעגאנגען אויף די וועלט, בפרט פאר די אידישע וועלט, זכרון ולא ירא. און איך שטעל זיך פאר אז אסאך מענטשן אין די צייטן זענען האבן גערעדט צווישן זיך זענען געווען זיכער ס'איז נישטא קיין וועג ארויס, משיח גייט קומען, דאס איז א גאולה פון כלל ישראל. מיר שטייען שוין היינט אכציג, ניינציג, הונדערט יאר שפעטער, די גאולה איז נאכנישט געקומען און משיח איז נאכנישטא. זי זאגט נישט אז ס'איז נישט מקורב געווארן די גאולה, זי זאגט נישט אז די זאך האט נישט געברענגט נענטער די ענין פון ביאת המשיח, אבער למעשה די גאולה השלימה און ביאת המשיח בפועל איז נאך נישט דא. דעריבער, מיר דארפן גלייבן באמונה שלימה בכל יום שיבוא, משיח קען קומען יעדע טאג, היינט, איצטער, און אשרי מי וואס זיין אמונה ווערט קלארער און קלארער. אבער מ'דארף זייער אכטונג געבן נישט גיין מיט א מחשבה, דאס איז דאס. נאו! איצטער גייט עס קומען, ווייל מ'קען צובראכן ווערן, מ'קען מיואש ווערן, מ'קען פארלוירן די אמונה אויכעט, און איך וויל נישט זאגן חס ושלום אז אזוי גייט זיין, אבער ס'קען נאך זיין מיר וועלן זיך טרעפן אין פערציג פופציג זעכציג יאר ארום מיט רעדן אז מ'האט איצטער גערעדט, מיט זאגן אופ! מיר האבן געקלערט אז קאראנא, מיט די גאנצע געשעפט וועט זיך אפגעטון נאכער מיט מלחמות, רוסלאנד מיט אוקריינע, נאכער געווארן ארץ ישראל, אזא אקטאבער סעווען, שמיני עצרת, שמחת תורה, און אט אט אט אט, און קען זיין. מיר גלייבן און מיר ווילן אז ס'זאל ארויסגיין פון דעם א גאולה מיט א משיח. דאס דארף מען אכטן, דאס איז די ערשטע זאך. ס'איז נישט געווען אמאל א אפשר רבי חיים וויטאל אדער נאך איינער וואס האט צוגעזאגט אז ביז א געוויסע צייט וועט קומען משיח און אויב נישט זאלט מען אים ארויסנעמען פון זיין קבר און שאקלען זיין ביינער. איך געדענק נישט פונקט דעם נוסח, אבער ס'איז געווען אזעלכע צדיקים וואס האבן גערעדט כל מיני סארט אויכעט קיצים, צייטן, אז על אף וואס חזל זענען געווען לכאורה אקעגן די גאנצע זאך, מכשפי קיצים אין חזל איז דא שווערע לשונות. און ס'געווען אזעלכע צדיקים במהלך אסאך דורות וואס זענען געווען אקעגן דעם וואס מ'האט געזאגט אויף כל מיני יאר א משיח גייט קומען. ס'איז אויך דא א חשבון פון די ווילנא גאון, אמת? ס'איז דא פון אסאך צדיקים, פון אסאך צדיקים אויף כל מיני סארט יארן, איך בין א ברסלב'ער חסיד, הרב נחמן ברסלב'ער בזמנו האט מיט גערעדט פון דעם ענין פון משיח העט קומען תרפ ר, נאכער האט מען געזאגט פארדעם איך העט פריער, רבי נחמן תרפ ק איין איז געווען תקע ב שופר גדול האט ער געזאגט אין די יאר וועט ער זיכער נישט קומען ווען מען זאגט אז ער גייט קומען גייט ער נישט קומען עס דארף זיין א היסח הדעת און רבי נאסען מברסלב דער תלמיד זיין אין ליקוטי הלכות מאכט א גרויסע אריכות אויף דעם נישט זיין כמחש וקיצין עס איז דא א וועג וואס שטייט פון ראשונים שטייט פון חתם סופר אז עס אזוי ווי חזל זאגן טאמער א מענטש זעט אז זיין טאטע אדער זיין רבי איז עובר אויף א עבירה טאר מען נישט זאגן. ס'איז טוב אויך פאר א ווער אויב דארף רעדן דרך ארץ, אבער ער מעג אים זאגן אבא כך כתוב בתורה, רבי אזוי שטייט אין די תורה, און די רבי זאל זען, די טאטע זאל זען, זאגן די צדיקים אז דא איז א בחירה נישט מחשובי קיצין, מען מאכט א חשבון פון א קץ און אה, די גאולה גייט קומען, נאר מען זאגט רבונו של עולם וואו, אין די תורה קומט אויס אזא חשבון אויכעט, אבא כך כתוב בתורה, כאילו צו מזרז זיין די גאולה, אנדערע האלטן אז די לעצטע צייטן מעג מען מער ווי די פריערדיגע צייטן, כ'ווייס ווייל דער כלל פון דעם איז, מיר דערווייטערן זיך נישט פון משיח, נאר מיר דערנענטערן זיך צו משיח, דאס איז די אמונה פון כלל ישראל, איז ממילא זיכער בדרך בדרך רוחניות'דיגע טבע און א ווי מען זאגט א ווארימער איד, א ווארימער מאמין, איז אז ס'איז דא זאכן וואס טוט זיך אויף די וועלט בכללי כלליות בפרטי פרטיות, ס'ברענגט די מענטשן צו נתעורר ווערן, אוי, אפשר איצטער, און און ס'איז א גוטע זאך אז ס'ווערט נתעורר די מחשבה, איינער איז א קאלטער מענטש, נע, משיח וועט, דאס איז נישט קיין גוטער סימן, אז ס'איז מעורר א מענטשן איז עס א גוטער סימן. דאס איז כהקדמה צו אז מ'גייט אריין צו די זאך. אבער, איך האב ביי מיר א מחשבה, מ'קען עס טרעפן מקורות אויכעט, אבער איך זאג, ס'איז מיין מחשבה, ווער ס'וויל זיך משתף זיין מיט אזא מחשבה, מען האבן שותפים אויף די אויף די מחשבה אויף די הרגשה. ס'איז דא א לשון הפסוק כימי צאתכם מארץ מצרים אראנו נפלאות. אזוי ווי ביי יציאת מצרים איז געווען ניסים ונפלאות, אזוי אויכעט ווען משיח וועט קומען וועט די גאולה זיין כימי צאתכם מארץ מצרים, איך וועל אים ווייזען נפלאות. עד כדי כך אין ספרים שטייט די נפלאות וואס וועט זיין ווען די גאולה וועט קומען, אשר לא נבראו שטייט אין די תורה, ס'איז נאכנישט באשאפן געווארן אזעלכע נפלאות אסאך מערער וואס איז געווען ביציאת מצרים, שטייט אין תנך לא יאמר עוד, משיח וועט קומען וועט מען נישט זאגן חי השם אשר גאלנו מארץ מצרים, דאס וועט זיין פינעף קליינטשיגע זאכן, אם חי השם אשר קיבצנו מכל הארצות, די זאך אז ס'איז דא א קאנעקשאן כמי צי זכור מארץ מצרים ארענע נפלאות, ס'איז דא א קשר צווישן יציאת מצרים מיט די גאולה, ברענגט אסאך, ברענגט ארויס אסאך מחשבות. איינע פון די מחשבות איז, ווען אידן זענען געווען אין מצרים, די גאולה איז דאך נישט געקומען פון היינט ביז מארגן. משה רבינו איז נתגלה געווארן, דער אייבערשטער האט אים געשיקט, משה רבינו קומט, למעשה ער האט געמאכט ניסים, גלייך די ערשטע פאר טעג וואס ער איז געווען, און ויאמין העם, וישתחוו, בשורת הגאולה, אוי ס'צריך גוט אן, ס'גייט קומען א גאולה. למעשה האט פרעה געמאכט פונקט פארקערט, תכבדו עבודה, נרפים אתם נרפים, משה רבינו אליין איז געווארן פארלוירן. שטייט דאך אין פסוקים, אין חזל, בשעת מיט אים באפאלן, וואס האסטו געטון, להעביש את זרעינו, משה רבינו איז אנטלויפט צו דעם אייבערשטן, מאז באתי לבדרו אל פרעה ער הלאום הזה ועד צלו הצלת את העם הזה. משה רבינו שטייט אין חזל איז נעלם געווארן. סאו מדרשי חזל א חודש צוויי דריי, ס'איז געווען חודש ניסן איז ער געקומען, אייר סיוון תמוז איז ער נישט געווען, ער איז צוריק געקומען, דער אייבערשטער שיקט אים נאכאמאל. און דעמאלט שטייט ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הא, האסט שוין געזאגט פאר דריי חדשים צוריק משיח גייט קומען, אוואו משיח ווען משיח, ס'איז געווארן ערגער די מצב. לאמיר אפ. משה הייבט אן צו מאכן ניסים, רבשע שיקט אים, דאן צפרדע הקיני מרוב, אבער ס'העכט נישט מיט, פרעה ווערט נכנע, אבער ער ווערט ווייטער שטארק, פרעה כאפט א קלאפ, די חרטומים און די, ס'נעמט צייט, די זאך האט גורם געווען אז ביי מכת חושך שטייט אין חזל איז געווען א גרויסע חלק אנדערהאלטן רובא דרובא פון כלל ישראל זענען געשטארבן די רשעים זיי האט נישט געוואלט ארויסגעבן זיי באגראבן אין מצרים וואס איז פשט? ווער וויל נישט ארויסגיין? ווען מ'האט זיך מייאש געווען, ביסט געקומען האסט געמאכט, יא זייער שיין, נאך א נס, נאך א מופת, אבער מ'בלייבט דאך אין גלות. דער, די זאך, די נקודה, איז א מורא'דיגע הקשר פון כימי צאתך מארץ מצרים. וואס איז געווען די גאול, די מטרה, פון אלע עשר מכות? שטייט אין די תורה. פשט איז מכניע זיין פרעה, מכניע זיין מצרים, אבער בפנימיות טומאת פרעה, טומאת מצרים, און און מ'רעדט פאזעטיוו נישט נעגאטיוו אקעגן די רע, אראפברענגען אויף די וועלט א גילוי למען דעת כי אני ה' בקרב הארץ, איך בין גאט, יעדע מכה האט געברענגט נאך א ידיעה, נאך א קלארקייט אז דער רבונו של עולם איז גאט, און דאס האט געברענגט די יציאת מצרים, צום סוף ס'איז געווארן א יציאת מצרים. מיר געפינען זיך די לעצטע יארן בפרט פון די קאראנא ווי דו זאגסט און איך רוף עס אן ביי מיר די צען מכות פון די גאולה, מיר האלטן אינמיטן בויען די הגדה של פסח פון די גאולה פון די נייע גאולה ווייל בשעת אידן זענען געווען אין מצרים מ'האט נישט געוואוסט אז ס'גייט זיין דורם צפרדע היינט יעדער קינד ווייסט דורם צפרדע קען אים אויך אויב מ'ווייסט פונקט דעם סדר דעמאלטס האט מען נישט געוואוסט דעם סדר ס'געווען דורם כ'ווייס נישט וואס ס'גייט זיין נאכדעם ס'איז געקומען א צפרדע כ'ווייס נישט וואס ס'גייט זיין נאכדעם מיר זענען אין אזא סארט מצב. אבער די חילוק איז אז אונז ווערן געקלאפט.
ס'קען זיין, נישט נישט אלעמאל ווערן מיר געקלאפט. אבער ס'איז געווען אסאך קלעפ די לעצטע פאר יאר. יא ריכטיג, ס'איז געווען אין מצרים איז אויך געווען אזעלכע זאכן וואס אידן זענען געווארן געקלאפט צום סוף יא, עס וועט די טאקע צו מכניע זיין פרעה מיט מצרים אבער למעשה זעסטוך אז רוב אידן זענען נישט ארויסגעגאנגען. דעריבער שטייט, שלעפט זיך די גאולה כדי מ'זאל גורם זיין ביי די גאולה האחרונה אז אלע אידן זאלן מצליח זיין צו ארויסגיין מיט א עיון פון א הרהור תשובה מיט א אמונה אין דעם אייבערשטן. ריכטיג אינו כל נמי אז די לעצט פון פאר די שואה און נאך פארדעם ווייל מ'איז אין א גלות, אין א ביטערע גלות פאר די גאולה, כאפט מען פעטש אויכעט, גשמיות'דיגע פעטש, רוחניות'דיגע פעטש, אבער די אמונה אונזערע איז, און דאס איז מיינע געפילן וואס איך גיב עס, פרוביר עס איבערגעבן. יעדע פאר חדשים פון די קאראנא זיכער קומט א נייע קלאפ אויף די וועלט און א מענטש א מענטש וועט זאגן נו ס'איז געווען ס'איז אריבער וואס איז געבליבן פון דעם אוואו גאולה אוואו משיח. ביסט גערעכט ס'איז געווען און ס'איז אריבער אבער ס'האט איבערגעלאזט א עפעקט אויף די וועלט ס'האט רענעך געמאכט די וועלט מיר געפינען זיך אין א בחינה שטייט אין ספרים ערב שבת נאך נאכמיטאג מ'גייט אין מקווה מ'מאכט ריין די שטוב ס'שמעקט שוין שבת אין שטוב. דער אייבישטער מאכט ריין די וועלט פון כל מיני אמונות טפלות כל מיני דעות מיט השקפות, קאראנע האט איבערגעלאזט א מורא'דיגע ריינקייט אויף די וועלט, מען גלייבט נישט אסאך אין דאקטוירים היינט, מען גלייבט זאכן וואס אמאל איז געווען קודש קדשים ס'איז בטל געווארן, אזוי יעדע יעדע מלחמה אין די וועלט אדער יעדע מצב אין די וועלט ברענגט צו כל מיני עניינים, איך בין א ארץ ישראל'דיגער איד, אסאך אידן אין ארץ ישראל פילן אויס אז דער אקטאבער סבב ווי מען רופט עס אויך שמיני עצרת שמחת תורה האט ריין געמאכט ביי אסאך מענטשן די מחשבה פון כוחי ועוצב ידי. מען קען זיך נישט גרויס האלטן א צבא, מיר זענען שטארק, מיר זענען פעסט, פאר די פאר אראבערלעך די חמאס'ניקע פון. מען האט געכאפט אזא פאטש, ס'האט איבערגעלאזט עפעס די קאפ געבאכטונג. איצטערט ס'איז דא בחירה, מען קען ווייטער צוריק גיין צו כוחי ועוצב ידי און דאס איז אונזער ארבעט. ס'איז זיכער אז אלץ וואס ס'טוט זיך אויף די וועלט די לעצטע יארן איז א תהליך, פראסעס, אזא וועג וואס דער אייבישטער ברענגט זאכן כדי צו גורם זיין למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ, בשעת ס'וועט קומען די גאולה און מ'וועט געבן א קוק אויף צוריק מ'כאפט אה, ס'איז ממש קאראנא, BLM אין אמעריקע, רוסלאנד מיט אוקריינע, מירון, מיאמי, קארלין, כל מיני סארט ס'האט געמאכט א שאקל די וועלט, און ס'האט עפעס געברענגט. מיר ווארטן אלע ס'זאל זיך שוין ענדיגן, עס זאל געבן א קאם אן, ריכט א אזא קריעת ים סוף גאולה, אזא מתן תורה גאולה, וואס זאל טאקע זיין דער סוף פון אלע צרות, סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפי דין נפשנו.
לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד, לולעכעס. די עולם ווייסט שוין אז ווען ס'קומט צו טרעוולען, לולעכעס קען אלעס קעיר נעמען אין איין פאון קאל, וויל דא איט אלל פאר יו. אבער וואס אסאך מענטשן ווייסן נישט איז אז לולעכעס מאכט טורס ארום די וועלט. דעם זומער גייען זיי האבן בעזרת השם פֿיר טורס, פֿיר באזונדערע טריפס וואס מענטשן קענען זיך משתתף זיין אין דעם, יו קען דזשוין די טריפ. ס'גייט זיין א טריפ צו אלאסקע סוף זומער, ס'גייט זיין א טריפ צו דענמארק און נארוועי, ס'גייט זיין א טריפ פאר פרויען קיין איטעלי קיין איטאליע, ס'גייט אויך זיין א טריפ וואס גייט גיין צו פיר קאנטריס, האנגערי, סלאוואקיע, אוסטריע און פאלאנד. אין די טריפ גייט מען גיין צו קברי צדיקים, מען גייט אנקומען צו ר' יהודה אסאד, די פנים עירס, די מגן אברהם, און מען גייט זען אסאך שיינע זאכן, עס גייט אוודאי זיין גוטע עסן און ביוטיפול האטעלס, אלעס מיט די ללכת טאטש, מיט די ללכת סערוויס צו וואס די עולם איז צוגעוואוינט. סאו, איף יו לוקינג טו טרעוועל דיס סאמער, לוק נאו פערדער דען ללכת, מען קען גיין צו זייער וועבסייט ללכת דאט קאם, דעטס LALECHET דאט קאם, דארט קען מען זען אלע אינפארמעישאן וועגן די טורס, אפשר גיי איך אויך משתתף זיין אין איינע פון די טורס, לאמיר זען, איך האב מיין אויג אויף איינע פון זיי, איך וויל נישט זאגן וועלכע, אבער איך האף אז בקרוב

טעל דעם דער שלומי זיין סענט יו, שקויעך לו לכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר. ווען ס'קומט צו דזשודעיקא איז דא איין דעסטענעישאן ווי מ'דארף גיין. גראדע נישט איינס, ס'דא פיר דעסטענעישאנס, ווייל זיי האבן פיר געשעפטן, פיר ביוטיפול סטארס, איינס אין בארא פארק, איינס אין לעיקוואוד, איינס אין מאנסי, איינס אין וויליאמסבורג, און זיי האבן אלע דזשודעיקא אייטעמס, שיינע מתנות, דער'ס אלוועיס סאמטינג אינטערעסטינג, ניו און עקסייטינג, א נייע אינווענשאן, א נייע כאפ, בה מפואר. קאל די פייער טודעי, די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, דעטס סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, אוואדע קען מען גיין צו זייער הערליכע שיינע ברענד ניו וועבסייט mefoirjudaica דאט קאם, דעטס mefoirjudaica דאט קאם, און מען קען זיי אויך שיקן א מעסעדזש אויף וואטסעפפ, איך גיי לייגן א לינק אין די דיסקריפשאן, זיי דעליווער אלל אווער די טריי סטעיט עריע, שיפינג אלל אווער די יונייטעד סטעיטס,

באמת איז עס כאילו א דיעל צווישן אמעריקע מיט איראן, ווייל זעט אויס אז מדינת ישראל האט נישט באקומען וואס זיי האבן געוואלט באקומען. וואס איז דיין מחשבה אויף דאס? צו איז עס א טעות וואס וואס טראמפ מאכט? צו איז עס א טעות וואס ביבי מאכט? מעג מען דאווענען פאר ביבי אז ער זאל האבן הצלחה אפילו אויב מ'האט נישט ליב פונקטליך ווער ער איז און וואס ער איז און ווי אזוי ער איז? ווי אזוי גייט א ערליכע איד צו צו די גאנצע נושא?
איך שטעל זיך פאר אז אין דעם צוגאנג צו די זאך וועסטו קענען טרעפן אסאך סארט וועגן אין כלל ישראל ביי די חרדישע וועלט ביי די שומרי תורה ומצוות ווי אזוי זיך מסייחס זיין צו די גאנצע מצב וואס טוט זיך אויף די וועלט איצטערט. כ'קען רעדן פון מיינע געפילן, פון מיין פרעספעקטיווע, ווי מ'זאגט פון מיין קוק, פון מיין ארבעט וואס איך פרוביר זיך אויסארבעטן אויכעט כדי צו לעבן ריכטיג אין די צייט. אזוי ווי איך האב א גוף, איך האב א באדי, און איך גלייב אז אונטער דעם גוף, אונטער די באדי, איז דא א נשמה, די נשמה זעה איך נישט, די נפש, רוח, נשמה זעה איך נישט, אבער איך גלייב אז ס'איז דא א רוחניות'דיגע חלק אונטער מיר אויכעט. אבער למעשה, איך לעב אויף די וועלט מיט א באדי, מיט א גוף, און איך דארף אכטונג געבן אויף אים, איך דארף אים לעגן שלאפן, איך דארף אים אויפשטעלן, אים געבן עסן, אים געבן טרינקען, אכטונג געבן אויף אים, יא. על אף וואס דער עיקר איז די נפש, רוח, נשמה פון א מענטש. ריכטיג. אלעס וואס ס'טוט זיך אויף די וועלט ארום אונז, בפרט מ'רעדט פון ארץ ישראל, צפון אמעריקע איז אויסגעמישט מיט די עולם פון ארץ ישראל, איז בחיצוניות איז דאס פאליטישע זאכן, אינטערעסן. מדינת ישראל האט זייערע אינטערעסן, אין מדינת ישראל אליין איז דא יעדע חלוקה ביי די פארטייס ווי נתניהו זיינע אינטערעסן, זיינע מתנגדים זייערע אינטערעסן, טראמפ האט זיינע אינטערעסן, אמעריקע האט אירע אינטערעסן, דא אליין איז דא מחלוקת'ן, בה צווישן טראמפ אליין, אין אים, ארום אים, איז דא כל מיני חילוקים. ביי די אראבישע מדינות איז דא גרויסע אינטערעסן, אלע סארט אראבישע מדינות, סועים, מיט שיעים, טוט זיך אפ, יעדער איינער בויעט אויף זיין אינטערעסן. און די אינטערעסן איז גורם מלחמות, די אינטערעסן מאכט שרעקליכע זאכן א מציאות אויף די וועלט. אבער מיין קוק, מיין אמונה, מיין השקפה זאגט מיר, דאס איז די חיצוניות, דאס איז דער גוף, זיי באהאלטן א טיפערער ענין, ס'דא דא א גאט וואס ער גרייט צו די וועלט צו די גאולה, אין די וועלט איז דא כל מיני כוחות סתומים כוחות הקליפה, בכלליות רופט זיך עס אן אין תנך, קליפת ישמעאל, קליפת עשיו, קליפת עמלק, קליפת ערב רב, וואס היינט איז דאס די פראגרעסיווים אז ער, בחיצוניות זענען זיי מיט אינטערעסע, מיט עניינים פון טבע העולם הזה, אבער בפנימיות איז דאס כוחות סתומים. אין ארץ ישראל אויכעט, דאס וואס ס'טוט זיך אין ארץ ישראל, א שרעקליכע מצב וואס איז נישט געווען אזוי רוב יארן, מ'צריך אלעמאל די חרדים מיט די ציונים האבן זיך נישט מסדר געווען אויפן זעלבן פעידזש, ס'איז געווען אזעלכע, ס'איז דא אין ארץ ישראל אסאך חלקים, נטורי קרתא, אידא חרדית, אגודת ישראל, דגל התורה, שס, ס'איז דא די מיאון גזר'ל, מזרחים, צווישן זיי אלע איז דא חלקים, אבער ס'איז געווען רדיפת הדת אויף כל מיני סארט אופנים, ס'איז זיכער אז מיר געפינען זיך אין א שווערערע מינוט וואס אין כ'קלער פון ווען ס'איז אויפגעשטעלט געווארן מדינת ישראל ביז היינט איז נאכנישט געווען אין אזא סארט וועג וואס ס'טוט זיך מיט די לומדי תורה. ס'איז, מיר געפינען זיך אין שווערע מינוטן וואס דאס איז אויכעט אויסגעמישט בחיצונית מיט א גשמיות'דיגער קוק מיט עניינים פון, ווי מ'רופט עס אן, פאליטישע זאכן אויכעט. אבער בפנימיות איז דאס א חלק וואס מיט פריערט גערעדט ס'גרייט זיך א גאולה פאר כלל ישראל און, די אלע זאכן וואס ס'טוט זיך ארום און ארום, איז נישט נאר וואס דא אויף די וועלט איז דא טראמפ מיט אמעריקע מיט איראן מיט משמרות המהפכה מיט די אייאטאלא'ט מיט די חיזבאלא, דאס איז בחיצוניות, בפנימיות דאס איז כוחות הטומאה, וואס מיר בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל ווערן א מצב פון ואלו מושיעים בהר ציון לשפוט את שר עשיו ועושו לה' המלוכה, רבי חיים וויטאל איז דא א גאנצער ספר ס'רופט זיך הגלות החמישית און ס'געבויט אויף אסאך פרקים אין תנך און אין זוהר מדרשי חזל אז ס'דא ארבע גלויות אבער פאר משיח העט קומען זיין א גלות החמישית דאס איז גלות ישמעאל און ס'זיין אויסגעמישט צוזאמען מיט גלות אדום וואס דאס זעהן מיר היינט למעשה דאס איז איינע פון די פלא'דיגע זאכן וואס איז נישט ס'האט נישט קיין הסבר לאגיש און שכל'דיג ווייל ביי די פראגרעסיווען למשל אין די גאנצע וועלט די יא זיי זענען דאך ווי מ'רופט עס אן אויף אונזער שפראך פורקי עול, און נישט נאר כלפי אידישקייט פורקי עול, אלץ מעג מען, וואס איך וויל, און דאס איז דאך פונקט פארקערט פון די אמונה פון די השקפה פון די אראבישע מדינות בפרט די פארפרומטע אראבישע מדינות צו די סוים צו אישים, די אלע חברה די פראגרעסיווען וואס זיי שטייען אין אמעריקע אדער אין אייראפע אדער אין כל מיני מדינות און זיי שרייען פרי פרי פאלעסטיין זיי זאלן גיין זיך פירן אזוי ווי זיי פירן זיך אין די אראבישע מדינות הרג'ט מען זיי אוועק ווייל ס'איז א און דו פרעגסט איבער זיי ווי ווערט אויסגעמישט דער דער דער דער אייראפעאישער גוי מיט עפעס א קשר צו די אראבישע מדינות צו פאלאסטין און צו איראן איז בחיצונית קענסטו פארענטפערן עס טרעפן וועגן על פי דרך הטבע בפנימיות איז עפעס א אנדער זאך ס'איז כוחות הטומאה ס'איז כוחות הקליפה וואס זיי שטייען אקעגן די גאולה פון כלל ישראל און ס'איז דא א מלחמה נישט נאר דא אויף די וועלט נאר אין די עולמות עליונים אויכעט ממילא ריכטיג אז היינט נאכדעם וואס מ'האט נעכטן גע'חתמ'עט א א התחלה פון א הסכם שלום איז דאך נישט קיין הסכם שלום, ווייס מען רופט עס אן ביי זייער שפראך מזכר ההבנות, וואס איז עפעס א מסגרת וואס מען גייט איצטער פרובירן זען אויב מ'עט קענען אין זעכציק טעג זיך צוברענגען צו הסכמים, וואס קוקט אויס על פי דרך הטבע גייט עס נישט געשען צום סוף און ס'עט ווערן נאכאמאל א מלחמה, אבער אפילו מיסודו אינטערעסן, אינטערעסע פון פון פאליטישע זאכן פון אמעריקע, אינטערעסע פון געלד פון פון נעפט, ס'דא אסאך מער טיפער אין דעם. פארוואס איך בתור ערליכע איד דארף בכלל טראכטן פון דעם און קוקן אויף דעם און הערן פון דעם כדי איך זאל וויסן צו דא דא א מלחמה מיט די גאולה פון כלל ישראל. נישט נאר די ציונים אין ארץ ישראל אקעגן די פרומע מיט לומדי תורה איז עפעס א מלחמה פון קדושה מיט טהרה, טראמפ מיט איראן איז עכט א מלחמה פון קדושה אנטקעגן טהרה, ס'איז א מלחמה פון די אמונה פון כלל ישראל, די מלכות הוויי בעולם, מיט סטרא אחרא ניין אז זיי זענען שטארק, און ס'איז דא מינוטן אין די מלחמות וואס די סטרא אחרא זענען מצליח, ס'איז דא מינוטן ס'איז דא שוועריקייטן אין די מלחמה וואס פלוצלינג קענסטו זען עפ טראמפ איז געווארן עפעס מחובר צו די איראנען ער לייגט אוועק אז זייער נתניהו מיט ערעב מיט מדינת ישראל אין זייט איז בחיצונית קען א מענטש זאגן נו אפשר קומט ער מאס נתניהו זיי האבן געמאכט אזעלכע צרות פאר די אידן איצטער מיט מיט לומדי תורה כאפט ער א פאטש ס'קען זיין איך בין נישט געווען אין הימל יעדע זאך האט חשבונות איז כאילו א מענטש קען זאגן נו אפשר איז עס א גוטע זאך מען צוקלאפט זיי איך קוק אויף דעם אין א כלליות'דיגע קוק. וואס גייט ארויסגיין מיט דעם? א בעסערע זאך פאר כלל ישראל אדער א שלעכטערע זאך? און איך אים צולייגן א ווארט וואס ביי מיר, איך קוק אויף דעם אלעמאל אויף אזא סארט וועג, ווען איך הער די נייעס, איך פרוביר טראכטן און פרוביר הערן, ווער איז פרייליך איצטערט? די וואס זיי האבן ליב כלל ישראל, אדער די וואס זיי האבן פיינט כלל ישראל? און דאס איז ביי מיר א סימן אין די רגע וואס ס'איז דא א מצב וואס מ'קלאפט דעם איראן אדער מ'גיט אים נישט נאך, און איך הער ביי די גוי'אישע וועלט, ביי די אידישע וועלט, מ'פריידט זיך מיט די אידן, די אידן, א שמירה פאר כלל ישראל, ווייס איך איך בין איך בין מחובר צו דעם פלאץ. אין די רגע וואס איך הייב אן צו זען אז די שונאי ישראל ביי די גוי'אישע וועלט, ביי די אידישע וועלט, זיי ווערן פרייליך, און די און די אלע אוהבי ישראל ביי די גוי'אישע וועלט און ביי די אידישע וועלט, זיי ציטערן און דאס מאכט מיר ר ר, דאס איז די חלק פון די טומאה, ער האט מצליח געווען איצטערט, און דאס ברענגט מיר צו אז מיין דאווענען, מיין לערנען, מיינע מצוות, מיינע מעשים טובים, זאל זיין רבונו של עולם, מיר זענען אין א מיר דערנענטערן זיך, אבער אינמיטן וועג איז דא ירידות, אינמיטן וועג איז דא גזירות, האב רחמנות, זיי גורם אז די כוחות דקדושה זאלן מצליח זיין און נישט די כוחות יצר הרע. אקעי.
וואס וואלט געווען מענטשן, און ס'איז דא זיכער אסאך מענטשן סיי וואס הערן דאס אויס און סיי וואס וואלטן קיינמאל נישט אויסגעהערט די פאדקעסט, וואס טראכטן עני זאך וואס האט צו טון מיט מדינת ישראל איז בכלל נישט רעלעווענט צו מיר, איך וויל נישט האבן צו טון מיט דעם, איך גיי נישט, איך וויל ס'זאל צוזאמפאלן די גאנצע זאך, מ'זעט דאך למעשה אז ס'איז געווען, ס'איז דא בעצם א מצב פון פיקוח נפש אין ארץ ישראל. ס'איז דא, אן קיין שום ספק איז דא הונדרעטע מיליאנען מענטשן וואס וואוינען אין די געגנט וואס האבן נישט ליב די אידן, און ווען זיי האבן הזדמנות וואלטן זיי געמאכט צרות פאר די אידן. וויאזוי גייסטו צו צו דעם? דו ווילסט יא אז די צבא זאל האבן הצלחה, נישט אז די צבא זאל האבן הצלחה, וויאזוי גייסטו צו צו דעם על פי דרך התורה?
אזוי ווי דו האסט געזאגט ס'איז אן קיין ספק אז די שאלה דאס פרעגן א חרדישע שומר תורה מיט מצוות ווענדט זיך פון אוואו אסאך חדר ער קומט, ווענדט זיך אוואו ער איז געבוירן געווארן, אוואו ער איז מגודל געווארן, אוואו ער איז מחונך געווארן, צו ביי די נטורי קרתא, צו ביי די בני יואל, צו די אין סאטמער, צו אזא סאטמאר אזא סאטמאר, צו אין באבוב, צו אין בעלז, צו אין גער, צו אין קארלין, צו ביי ליטווישע וועלט, אזעלכע ליטווישע, אין ציינער צו סיי אין די גאנצע וועלט, און און און ארבע דרכים למקום, כלל ישראל זענען נישט צוועלף שבטים, און ס'איז דא פלאץ פאר יעדע אידישע השקפה זאל האבן א פלאץ אין עפעס אויף די וועלט, און מענטשן ווערן מחובר צו זייער השקפה. פרעגסט מיר, איך ענטפער דיר פון מיין קוק, און איך בין א אויסגעמישטער מענטש אין מיינע מחשבות, איך קום פון זייער א קנאי'שע שטוב, מיין טאטע זכרונו לברכה איז געווען א תלמיד פון רבי עמרם בלוי, נטורי קרתא, איך האב געלערנט די תורה ויראה אין מיינע יונגע יארן, במשך די יארן, איך האב געלערנט אין אנדערע פלעצער אויכעט, איך האב באקומען אנדערע סארט מחשבות, איך קום פון א קנאי'שע פלאץ אבער מיין קאפ האט זיך געעפענט אין סיי אין ברסלב וואס איך געפין זיך, און סיי בכלל אין די אידישע וועלט, איז מיינע מחשבות איז אויסגעמישט פון אסאך חלקים, און איך קען פארשטיין, איך האב אויכעט די מחשבות, אז די מקור, די בסיס, די די די ווי מ'זאגט די שורש פון די השקפה פון די ציונות, א גרויסע חלק פון זיי איז געווען צו אויסרייסן די מסורת פון כלל ישראל, און דעריבער האב איך האב איך עכט א התנגדות אקעגן דעם דעם מושג פון ווי מען רופט עס אן ציונים ציונות, נישט נאר אלס ווייל איך בין חס ושלום אקעגן ציון וירושלים, פונקט פארקערט, איך האב א מורא'דיגע חיבת הארץ, חיבת ירושלים, חיבת ציון, אבער די מענטשן וואס האבן פרובירט נעמען די מושג פון ארץ ישראל און מיט דעם פרובירן אויספירן זייער אדזשענדא, א גרויסע חלק פון זיי האבן טאקע געוואלט אויסרייסן די אמונה, די מסורות, די שמירת תורה ומצוות, און דאס האט געברענגט א גרויסע פייט צווישן די חרדים מיט די חילונים, מיט די אפיקורסים, מיט די מאמינים. איך קען נישט זאגן אז איך האב נישט קיין פלאץ אנטקעגן די ציונות, נאך מערער, ביז היינט, א גרויסע חלק פון די נישט כשומרי תורה ומצוות אין ארץ ישראל האבן ממש א רצון צו גורם זיין אז די גאנצע מצב אין ארץ ישראל זאל זיין ממש א אויסגעריסענקייט פון תורה מיט מצוות, בפרט די לינקע פארטייס, און אפילו ביי די ליכוד ביי די רעכטע איז דא כל מיני סארט חלקים אין דעם, איז זיכער איז דאס גורם אז מיר האבן עפעס א דיסטענס פון די צ, מיר קענען נישט ווערן אויסגעמישט און מיר זענען ציונים מיר זענען א חלק פון זיי. מצד שני, איך קוק אויף די גאנצע מצב אין ארץ ישראל אז דאס איז א חלק פון א גאולה פון כלל ישראל, די חלק פון די גאולה פון כלל ישראל דארף אריבער גיין וועגן כל מיני סיבות אויף א באהאלטענע וועג, אזוי שטייט פון רי הקדוש פון אור צדיקים. אקעגן די קטרוגים וואס נאר די עולמות עליונים די סטרא אחרא איז מקטרג אויף די גאולה, איז דיר עס מלובש כאילו נע וואו מען רעדט נישט פון דעם אייבערשטן מען רעדט נישט פון שומר תורה ומצוות מען רעדט פון א פרייע מדינה ס'דארף זיין מלובש אין אנדערע ווירצן אבער אין די אין די התלבשות אין די מציאות וואס איז א פרייע מדינה אפיקורסישע מדינה אין א סך אלקים ס'גרייט זיך א גאולה פאר כלל ישראל אידן געפינען זיך היינט אין ארץ ישראל, ס'איז א קיבוץ גליות, ס'איז נישטא נאך אזא פלאץ אין די גאנצע וועלט וואס איז דא אזויפיל אידן און אזויפיל שומרי תורה ומצוות אזוי ווי אין ארץ ישראל, און אן קיין ספק זיי דארפן שמירה, און ס'איז דא אסאך מדינות ארום און ארום, כוחות הטומאה והקליפה ברוחניות אבער בחיצוניות ווערט עס נסתלבש אין כל מיני סארט שונאים מיט אויבים וואס זיי ווילן להשמיד להרוג ולאבד, און דארף מען האבן אויף דעם א שטארקע מדינה מיט א שטארקע צבא מיט א שטארקע משטרה כדי מען זאל קענען אכטונג געבן. ס'ווערט א פראבלעם מיט די חרדים וואס דאס איז איצטערט די גאנצע פראבלעם מיט גזירת הגיוס, וואס קען דער פרומער שומר תורה ומצוות יא קענען געבן וואס קען ער נישט קענען געבן, און ס'איז דא חילוקי דעות אין דעם, צו א פרומער איד דארף יא האבן שייכות מיט עפעס צו אכטונג געבן אויף די מדינה צו נישט. עס פרעגן איינע פון נטורי קרתא, איינער וואס איז ממש אנטקעגן די גאנצע זאך, זיכער האט ער האלטן איך לאז זאל די מדינה בטל ווערן אינגאנצן, מיר דאווענען אויף דעם, דאס איז אונזער גאנצע קוק, און איך וויל נישט האבן קיין שייכות, און רחמנא ליצלן עד כדי כך, דאס איז שוין, אין מיינע אויגן איז דאס ממש א פארקערטע דעה, וואס אפילו ביי דעם סאטמאר רב דער גרעסטער דער גרעסטער קנאי אין מיינע אויגן איז נישט געווען אזא זאך זיך פרעהן חלילה וחס אז ס'ווערט געהארגעט אידן חיילים דרעפשלוסיתן, ס'דא אזעלכע מענטשן אויך? ס'דא אזעלכע מענטשן? ס'דא אזעלכע מענטשן. זעצן מיט רבי ישראל מאיר הירש האט ער מיר געזאגט אז ס'גייט אים נישט אן, ס'מאכט נישט קיין חילוק ווער, ס'איז נישט אז ער פרייט זיך אבער ס'גייט אים פשוט נישט אן. דאס טוט מיר אויכעט וויי אזעלכע מחשבות, וואס איז פשט אז דער סאטמאר רבי ווען ער האט געהערט אז ס'איז דא שפיכות דמים האט ער נישט געקענט עסן און טרינקען טעג און אז זיי דערציילן דיר די סאטמאר חסידים זיי האבן געקענט ווען א איבערקערעניש דארטן, ער האט געזען עפעס א צעטל אין סאטמאר שול אז ס'גיסט זיך בלוט אז ס'איז א גרויסע שמחה, ער איז געווען איבער איבער איבערגעריישט פון זיך. אפילו דאס וואס ס'האלט מיר נישט, אינטערעסירט מיר נישט, וואס איז פשט? אידן, ס'געסאכט די שפוכי זדונים. ביי אים איז די אידן נישט קיין חלק פון כלל ישראל.
ביי אים, נישט ביי מיר. יא, איך פארשטיי. יא, איז ביי מיין, ביי מיין קוק, ביי מיין השקפה, יעדע טראפל בלוט וואס ס'גיסט זיך אפילו פון א רשע זאגן חזל, אפילו פון איינער וואס ער איז מחויב מיס אז בעסטן און בעסטן דארף אים הרג'נען, שטייט קאלאני מראשי קאלאני מזרועי די שכינה וואינט אויף אים. כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, מיר זענען אלע אין די זעלבע שיף, מיר זענען אלע די זעלבע סכנה, די חרדים מיט די חילונים, די אפיקורסים מיט די מאמינים, די מקורבים מער מקורבים ווייניגער, איז ס'דארף זיין די מדינה דארף האבן א ריכטיגע גוטע צבא און זיי זאלן מצליח זיין, און איך דארף דאווענען פאר זיי אויך, און איך דאווען פאר זיי זאלן זיי מצליח זיין, איך בעט דעם אייבערשטן זאל זיי מצליח זיין, איי ס'קען דאך זיין אז מ'וועט עס נעמען אויף כוחי ועוצם ידי, מ'וועט עס נעמען כאילו ציונות, דאס איז זייער בחירה, אבער איך דארף אכטונג געבן אויף דאווענען אויף תשפוכת דם של כלל ישראל, דאס אליין דארף איך צו דעם אייבערשטן, רבונו של עולם האב רחמנות, שיין אריין אין אלע אידן אין די גאנצע וועלט, אין ארץ ישראל, ביי די פרומע, ביי די פרייע, אז ס'איז נישט קיין כוחי ועוצם ידי, ס'איז הוא הנותן לך כח לעשות חיל. איך האב נאך א מחשבה ביי מיר אין קאפ, כ'ווייס אז איך בין אנדערש פון אסאך מענטשן וואס זיי טראכטן אפשר נישט ווי מיר, אבער ס'איז דא אסאך גדולי ישראל וואס זיי טראכטן אזוי, די אלע שומרי תורה ומצוות וואס זיי זענען נישט קיין לומדי תורה באמת מבוקר ועד ערב, ווי מען זאגט אין ישיבה און אין כולל און מען זיצט און מען ארבעט, זיי דארפן דארט, רגע רגע, איך בין נישט קיין לומד תורה, און ס'דא דא מ'דארף שמירה אין ארץ ישראל, וואס קען איך טון כדי צו העלפן פאר כלל ישראל? ווי אזוי קען איך עס העלפן? וואס מ'דארף טון למעשה? דאס נאר גדולי ישראל זאלן מחליט זיין, ווייל ס'טאקע א סכנה. טאמער וועסט נעמען א יונגער בחור בפרט פון זיבעצן יאר, פון אכצן יאר, ניינצן יאר, אדער אפילו א אינגערמאן, לייג אים אריין אין צבא וואס איז אינגאנצן פרוץ און אן קיין שום שמירה, ער וועט זיך נישט קענען האלטן מיט שמירת תורה ומצוות. בפרט אז די מדינה איז א פרייע מדינה, די מטכ"ל איז א פרייע מטכ"ל און זיי ווילן נישט נעמען אויף זיך. אחרי אז דעת תורה איז מכריע, כ'מיין אפילו די יונג איזרעיל, די דתיים לאומיים, אפילו די וואס זיי גייען אין צבא בכוונה תחילה, זיי האבן פראבלעמען איצטער, און זיי גיבן ארויס הוראות מ'זאל נישט גיין אין די פלעצער, פארוואס? ווייל מ'מישט אויס דארטן מענער מיט ווייבער, זיי האבן עכט פראבלעמען, כל שכן וקל וחומר די חרדישע ציבור וואס איז אסאך שטארקער אין שמירת תורה ומצוות אין אסאך עניינים, עלעם פראבלעמען, אבער דאס אז מ'האט פראבלעמען זאגט נישט אז כ'קען עס אוועקווארפן אינגאנצן, וואס מען דארף טון, גיי פרעג דיין דיין רב, פרעג דיין רב, פרעג דיין ראש ישיבה, פרעג וואס איך קען טון. די מציאות איז אז מיר זענען א גרויסער פראבלעם אז סיי פון די פרייע זייט, סיי פון די פרומע זייט, מען טרעפט דאך נישט דעם וועג ווי אזוי צו עס קענען מגשר זיין, ס'איז דא איצטער דער חוק הגיוס, און כל מיני רבנים מיט ראש ישיבות וואס זיי האבן זיך יא אריינגעטון, זיי כאפן פעטש ווייל ס'טוט זיך א גאנצער עליהום אקעגן זיי, אבער ס'איז דא, מען פרובירט טרעפן א וועג ווי אזוי די וואס זיי זענען נישט קיין לומדי תורה באמת, זאלן קענען עפעס טון כדי צו ראטעווען, ארויסהעלפן די שמירה פון כלל ישראל. אבער לגבי די מחשבה, די איידיע, די השקפה, די קוק, תפילות, כ'בין ביי מיר אדער ביי אסאך מענטשן ארום מיר, מען מאכט נישט כמי שברך, אפשר אפיציעל, כדי עכפ נישט מאכן א מצב פון בלבולי הדעת ביי יונגע, מ'מאכט כמי שברך, רגע, איך דארף יא, איך דארף נישט, אנדערע זאגן מ'איז נישט מוסיף קיין נייע תפילות, קען זיין, אבער למעשה בפרטיות, נישט נאר איך, איך קען אסאך מענטשן ארום מיר, מען האלט אין איין דאווענען אז זיי זאלן מצליח זיין, די חיילים וואס זיי געפינען זיך אין קרב, די מפקדים, די אלע וואס די גרעסערע, זאל האבן די עצה טובה, זאלן באקומען די ריכטיגע כוחות, די מנהיגי המדינה זאלן נישט נכשל ווערן, אזוי ווי מען זאגט בתהלים צום סוף, יא, מען בעט דעם אייבערשטן אויף אלע מלכים, אויף אלע מנהיגים, זאלן זיי האבן א עצה טובה, זאלן, וזכר לטובת כלל ישראל. איך פארשטיי און איך זאג אייך די זאך, זיכער און זיכער אז מיין צוליבעריי, מיינע כיסופים, מיינע געגועים, מיינע השתוקקות, מיינע רצונות, מיינע תפילות איז, ווען עט שוין נתגלה ווערן מלכות השם בעולם, ווען עט שוין אראפ גיין אזא רוח טהרה ממרום, אז אלע אידן אין ארץ ישראל אין די גאנצע וועלט זאלן מכיר זיין אז ס'איז דא א גאט וואס האט באשאפן די וועלט און ער פירט די וועלט און ער האט געגעבן א תורה פאר כלל ישראל און מ'זאל זיין שומרי תורה ומצוות, אבער אפילו מיר נאך נישט צוריקגעקומען צו דעם פלאץ איז דא אזעלכע וואס זענען נאך ווייט פון דעם פלאץ, איינע פון די גרעסטע עניינים ביי כלל ישראל איז ושמרתם לנפשותיכם בגשמיות וברוחניות און א חלק זיכער אין גשמיות בפרט אין א עת צרה פון א שעת סכנה איז מען דאווענט אויף זיי מען בעט דעם אייבערשטן זאלן זיי מצליח זיין זאלן נישט האבן קיין טעותים זאלן נישט מאכן קיין מיסטעיקס. אקעי, לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאד דעת דאט קאם. זייט איך בין א קליין קינד האב איך אלעמאל געהאט א חלום צו שפילן גיטאר, איך האב געוואלט שפילן די אינסטרומענט, איך ווייס אז ס'איז א זאך וואס מענטשן קענען טון, אבער ס'נעמט אסאך צייט, אסאך פרעקטיס, מ'מוז הייערן א טיטשער, ס'איז נישט פשוט. דעת דאט קאם מאכט עס איזי. איך בין געגאנגען צו דעת דאט קאם, איך האב מיך באקומען די קורס פון גיטאר דורך ר' נחמן דרייער, וואס ער איז איינער פון די בעסטע גיטאר פלעיערס אין די אידישע וועלט, און איך האב מיך אנגעהויבן צו לערנען אביסל, למעשה קאנסיסטענסי איז זייער שווער פאר מיר, איך וועל זיין אנעסט, ס'איז שווער פאר מיר, און איך האב נישט געזען די פראגרעס וואס איך האב געוואלט זען, אבער איך האב גערעדט מיט די חברה פון דעת און זיי האבן מיך געזאגט צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז מען מוז אריינלייגן אין דעם צייט יעדן טאג, אפאר מינוט, פינף מינוט, צען מינוט א טאג, קען מען באמת ווייטער גיין, יו קען פראסיד, יו קען פראגרעס, נאר מיט אפאר מינוט א טאג, די צווייטע זאך איז, די בעסטע זאך איז ווען מען האט א שותף, א פארטנער, איינער וואס קען דיך פושן אריינצולייגן די צייט, צו ארבעטן שווערער, דאס האב איך געטון, איך האב א גיטאר חברותא וואס כמעט יעדן טאג לערנען אונז צוזאמען אויפן טעלעפאן אביסל און מען קומט אן, היינט האב איך געהאט א גרויסע ברעיקטרו, פאר די פירסט טיים קען איך שפילן א שטיקל תנועה אן מיי אן, און איך וויל ענק ווייזן וואס דאס איז. ס'קען זיין אז איך גיי מאכן א מיסטעיק, איך שעם מיך נישט, אזוי לערנט מען, לעטס טריי דיס. דאס איז די תנועה וואס איך האב היינט געלערנט, ס'האט גענומען ממש אפאר מינוט, אבער איך גלייב אז מארגן גיי איך קענען לערנען נאך תניעות, ענד ווער סטארטינג טו ווארק אן דיס, איך פיל זייער גוט באמת אז נאך מער ווי צוואַנציק יאר וואס איך האב געוואלט לערנען צו שפילן גיטאר, קען איך עפעס עפעס ווייזן, איך ווייס אז איך בין נאכנישט ווי איך וויל זיין, און איך גיי אסאך ארבעטן צוצוקומען צו יענע פלאץ, באט איים העפי אלרעדי ביקאוז איך קען כאטש עפעס שפילן. דער וואס וויל ווערן א חלק פון דעס דער וואס וויל האבן מער הרחבת הדעת און ישוב הדעת, מוזיק איז זייער א געשמאקע זאך, ס'איז דא יעצט א ספעציעלע פרייז פאר די צוהערער און וואטשערס פון טיף טיף, מ'קען באקומען די קורס פאר בלויז נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק דאלער, געווענליך איז די קורס צוויי טויזנט פֿינף הונדערט דאלער, אבער אויב איינער קומט צוזאמען מיט א שותף, די ערשטע מענטש צאלט ניין ניינטי ניין, די צווייטע צאלט ניין ניינטי ניין, און צוזאמען באקומען זיי ביידע די גאנצע קורס פאר ווייניגער ווי די פרייז פון איין קורס ווען די קורס איז נישט אויף סעיל. די סעיל גייט נאר זיין פאר די נעקסטע צוויי טעג, דאס מיינט צו זאגן בערך ביז מיטוואך נאכט, סאו כאפטס אריין, איך גיי לייגן א לינק אין די דעסקריפשאן פון די ווידעא, אויך דא אן טאפ אויף די סקרין גיי איך לייגן א לינק, גאו אין דער, אויב ווילסטו שפילן גיטאר, דו קענסט עס באווייזן, דו קענסט עס טון, גאו אין, קליק די לינק, ביי די קורס, ענד אינדזשוי, ס'פילט באמת באמת זייער זייער געשמאק. שקויעך דעת דאט קאם. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאד, מיין טייערע חבר ר' מענדי ווייס פון דזשוירייד אוטא ליסינג. אויב זוכסטו א נייע וויהיקל און די זומער איז שוין דא חברה, מ'גייט באלד פארן די קעטסקילס, די עולם ווייסט שוין, יו דאונט וואנט טו בי עט די מעקעניק די האול סאמער. דו ווילסט האבן א נייע וויקל וואס קען פארן ווי דו דארפסט פארן אן קיין פראבלעמען, אן ברעיק דאונס אויף די סייד אוו די ראוד, קאל מענדי ווייס הי איז גאנא טעיק קעיר אוו יו, הי טוק קעיר אוו מי, כ'האב גענומען ביי אים צוויי וויהיקלס, איך בין זייער צופרידן מיט זיין סערוויס. די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, גוטע פרייזן, אמעזינג סערוויס, די קאר ווערט דעליווערט צו דיין טיר, אלל יו העוו טו דא איז סיין די דאקומענטס,

איך קען מענטשן וואס זיי זאגן אז די סיבה פארוואס זיי ווילן גיין אין צבא איז ווייל ס'שטייט לא תעמוד על דם רעיך און דאס איז זייער וועג פון מקיים זיין די מצוה. ס'דא מענטשן פון די אנדערע זייט וואס זאגן ס'דא שלש שביעות חס ושלום און און ס'גייט מיך נישט אן וואס גייט זיין איך גיי נישט אריין אין די צבא אפילו אויב ס'איז יא א סכנה ווייל דאס איז א צבא מ'טאר נישט אריינגיין אין דעם. לפי דיין דעה איז דא, אקעי, לפי דיין דעה ווי אזוי קען זיין אז דער מזרחישע איד וואס האלט אז ער איז מקיים א מצוה פון לשם את אדם רעיך איז מאכט א מצוה און די סאטמארע איד וואס האלט אז מען טאר נישט גיין איז מקיים א מצוה פון היטן זיין מסורה, און נאכדעם וואלט איך געוואלט וויסן צו איז דא א וועג וואס דו האלטס אלס א מענטש וואס איז געבוירן געווארן בעצם ארום די טירע קארטע וואס יעצט ביסטו מער נישט דארט אבער דו פארשטייסט זיי זייער גוט, איז דא א וועג וואס א מענטש וואס טרעפט זיך אז ער איז א חרדישע איד און ער שפירט אז ער וויל יא גיין אין צבא צו ער קען עס טון אן עובר זיין אויף די שלש שבועות, אן עובר זיין אויף הלכה און באמת זיין ערליך דארט.
אזוי ווי דו האסט געזאגט אז ס'איז דא, ס'ווערט צוטיילט אויף צוויי חלקים, אויף דריי חלקים, אויב זענען אפילו אויף מער אויכעט. דו פרעגסט מיר אוואו בין איך אין וואסארא פלאץ אין מחשבה אין השקפה אין הרגשה שפיר איך איז אמן. ס'איז זייער נישט גרינג אלע יארן, איצטער נאך העכער, פאר א אמת'ער שומר תורה מיט מצוות ער זאל וועלן זיך מתנדב זיין, ער זאל וועלן זיך אריין טון אין די צבא, אין כל מיני פלעצער, ס'איז זייער נישט גרינג פאר א שומר תורה מיט מצוות ער זאל טרעפן די ריכטיגע פלאץ דארטן, ווייל ס'איז נאכנישט אויפגעשטאנען ביזדערווייל די ריכטיגע מסגרות, די ריכטיגע מצב אז פון די זייט פון די צבא זאלן טאקע פארשטיין דעם עומק און קומען לקראת זיי. אפילו נישט חשמונא?
די לעצטע צוויי דריי יאר האט אנגעהויבן צו ווערן עפעס אזא סארט חלק, ס'איז נאך דא אסאך פראבלעמען, ס'איז נאכנישט צוגעקומען צו די פלאץ וואס צו רופט עס אן גלאט כשר אינגאנצן, אבער יא, ס'איז מ'קען זאגן אז די לעצטע פאר יאר, די לעצטע צוויי יאר, און ס'ווערט מערער און מער בעסער און בעסער, אז טאמער איינער שפירט אז. אפילו ער האט אנטקעגן די אפיקורסישע חלק פון די ציונים, די פרייער חלק פון די ציונים, אבער ס'איז דאך דא א מצב ווי דער צוהל פון סכנות און ער וויל העלפן, קען ער טרעפן כל מיני חלקים וואס ס'איז דא אין די ארמעי, און ס'איז דא כל מיני, נישט נאר אוואו מ'גייט מלחמה האלטן, ס'איז דא אין, מ'קען זיצן אין אפיסעס, ביי די קאמפיוטערס, ס'איז דא כל מיני אנדערע זאכן וואס ס'איז דא גאנצע קבוצות וואס איך, איך קען נישט זאגן אז איך ווייס נומבערס, אבער איך ווייס אז ס'איז דא היינט, איך בין נישט מגזים, טויזענטער חרדים, חרדים מיין איך חרדים, נישט קיין ווי מ'זאגט ער איז געווען א חרדי און ער איז געווארן א מאדערנער און ער איז געווארן א שאבאבניק און ער איז ארויסגעפאלן פון די אידישקייט, ס'איז דא אזעלכע אויכעט, אבער חרדים, די עיקר אינגעלייט, נישט קיין בחורים, וואס זיי געפינען זיך אין כל מיני מסגרות פון די צבא און זיי קענען עס טון. טאמער איינער העט גיין מיט די השקפה פון נטורי קרתא אדער אפילו פון סאטמאר רב, זייער שווער צו זאגן אז מ'קען, אזא מענטש קען זיך טרעפן אין די צבא, ווייל אין הכי נמי, טאמער גייסטו מיט די השקפה אז די גאנצע מציאות פון האבן א מדינה און האבן א צבא פאר משיח העט קומען, דאס אליין איז די אפיקורסות, דאס אליין איז די כפירה, איז דאס ברענגט צו א מצב אז ק, זייער שווער צו טרעפן א וועג זיך קענען אויסמישן, על אף וואס טאמער איינער איז זייער א שטארקער בעל דעה, און ס'איז נישט קיין סאך איז דא אזעלכע וואס ער קען האבן א קלארקייט אין מח זיינעם, ער קען עס זאגן און צוקומען צו דעם פלאץ, איך בין אקעגן די מדינה, איך וויל ס'זאל בטל ווערן, אבער כל זמן ס'איז נאכנישט בטל געווארן און ס'איז א מצב סכנה, דארף איך זיין א חלק און ארויסהעלפן, יחידים קענען זיין דארטן, בדרך כלל די וואס זענען בשורש אנטקעגן דעם גאנצן מציאות פון א כח פון א מלכות אין דער צאל פאר משיח העט קומען, קענען זיי נישט ווערן אויסגעמישט אין צבא. רוב חרדים האלטן נישט פון די שיטה פון קנאות פון סאטמאר רב, מען גייט אויף א אנדער וועג, מען וואלט געוואלט אז די מדינה זאל זיין א מדינה פון שמירת תורה ומצוות, ס'איז שוין געווען אזוי די מחלוקת, זכר בשעת ר' חיים זאנענפעלד, ער האט עכט געוואלט אויפשטעלן א מדינה אויף א אנדער וועג פון די ציונים. אוטונומיה. אוטונומיה, וואס פון דעם וועט ווערן א מדינה צום סוף. דאס הייסט, ס'איז געווען כל מיני סארט השקפות מיט מחשבות בזה און ביז היינט. די למעשה פון דעם איז. איז א אמת'ע שווערע סוגיא, דער ענין פון חרדים מיט די צבא. איך זאג נאך מער, מיר, אונז, איך זאג עס פאר מיר, איך זאג עס פאר מיינע קינדער, איך זאג עס פאר מיינע חברים. אונז חרדים, וויפיל מיר גלייבן און מיר גלייבן באמת אז לימוד התורה מיט קיום המצוות מיט עבודת התפילה האט א גרויסע כח צו געבן שמירה פאר אידן, איך גלייב און א אשרי מי וואס ער לייגט זיך אריין אין תורה און אין תפילה און מצוות מעשים טובים כדי צו געבן שמירה פאר כלל ישראל. מען דארף אייך גיין מיט א שטיקל ענווה ושפלות כלפי די אלע וואס זיי זענען יא אין צבא. נאך אלסדינג. די וואס זיי גערן אפילו פרייע, כל שכן פרומע, כל שכן ס'דא אסאך חרדים אין די צבא דתיים לאומיים וואס זענען זייער פרום, זענען ממש זיך מוסר נפש. קינדער, מענטשן וואס האבן ווייבער, זיי האבן קינדער, זיי האבן עלטערן, זיי גייען אריין אין סכנה מיט מחשבות זיך צו ראטעווען כלל ישראל, צו היטן כלל ישראל, וואס אונז חרדים, די נקודה האבן מיר נישט. מיר מיר גייען אין ישיבות, מיר גייען אין תלמוד תורה'ס, מיר גייען אין כוללים, מיר ארבעט מיט דעם אייבערשטן, ס'איז שווער, אבער ס'איז נישט קיין מצב פון סכנת חיים, און דאס איז מיין קוק, ווען איך זע א חייל, אפילו נישט קיין שומר תורה ומצוות, כל שכן וקל וחומר א שומר תורה ומצוות, וואו, דארף האבן דרך ארץ פאר אים, הכנעה. הכנעה. ס'האט נישט מיט ציונות, ס'האט נישט מיט השקפה, ס'האט נישט מיט די גאנצע מצב ארום און ארום, ס'האט מיט די עצם נקודה וואס ער איז מוכן צו גיין טאג און נאכט, זיך מוסר נפש זיין פאר זיך, און ער האט א טאטע מיט א מאמע מיט א ווייב מיט קינדער מיט ברידער און שוועסטער און ער טוט עס. און די זאך טוט מיר וויי, אז ליידער ליידער וועגן דעם אויסגעמישעכטס מיט די פראבלעמען וואס ס'טוט זיך מיט די גזירת הגיוס, האט דאס צושטערט אביסל די גבולות, און אסאך חרדים, מען זעט א חייל, ווערט מען א שונא אויף דעם חייל, ער איז מיין אוהב, ער איז מיין שונא, מען כאפט נישט אויף, רגע רגע, ער למעשה טוט מסירות נפש פאר דיר אויכעט. ער איז גרייט צו שטארבן פאר דיר.
ער איז גרייט צו שטארבן פאר דיר.
דאס איז מיין קוק, איך ווייס נישט אלע קוקן אזוי ביי די חרדים, עס טוט מיר וויי, איך זאג עס, מען זאל טראכטן פון דעם, אפילו איך בין א א א א ממש א פארקערטע השקפה פון אים, אבער איך דארף די ענווה, די שפלות, די הכרת הטוב, און די מחשבה איך זאל דאווענען פאר אים ער זאל מצליח זיין, ער זאל נישט ניזוק ווערן, דאס קלער איך אז מען דארף האבן. אקעי, ביי דיר א, לאמיר זאגן א מזרחי'שע איד, איז א שומר תורה ומצוות, איז כשר ביי דיר?
זיכער איז ער כשר ביי מיר אין אלע חלקים זיינע וואס ער איז א שומר תורה מיט מצוות, ס'קען זיין און ס'איז דא אזעלכע חלקים ביי די דתיים לאומיים וואס די השקפה פון ביידע ווי די השקפה זיינע איז איז זייער ווייט אין אסאך עניינים, עכט אין דעם קוק אויף די מדינה מיט די ציונות, און עכט אין בכלל אין עניינים פון שמירת תורה ומצוות, ס'איז דא אסאך חלקים ביי די דתיים לאומיים, ס'איז נישט איין מקשה אחת. עס איז דא אזעלכע ביי די חרדליים ווי מען רופט עס אן אדער די בני וואס איך שעם זיך פון זיי, זייער דאווענען, זייער לערנען, זייער צניעות פון די ווייבער, זייער אידו במצוות, אשרי להם ואשרי חלקם, וואס איך זעה אסאך חרדים דארפן זיך לערנען פון זיי, מצד שני איז דא אזעלכע דתיים לאומיים, זייער שוואך אין שמירת תורה ומצוות, סיי ביי די מענער סיי ביי די ווייבער סיי די משפחות, און איך די די ליידער די שנאה, ס'איז אסאך מאל דו סטרי ביידע כיוונים וואס די חרדים האבן זיי פיינט און זיי האבן פיינט די חרדים, איך קען זיך נישט מזדהה זיין אינגאנצן מיט זיי, בפרט ווען איך גיב א קוק אויף די סארט דתיים לאומיים וואס. זיי האבן אסאך מאל א שנאה אויף די חרדים נאך מער וואס די פרייע האבן אויף די חרדים. עד כדי כך. ס'נעמט זיך עפעס פון א פלאץ וואס פון פריקת עול קען זיין איכעט. דאס טוט מיר וויי. אבער איך גיב אכטונג. אפילו בשעת איך האב אזא קוק אויף דעם דתי לאומי, איך וועל נישט צוקומען צו א פלאץ און זאגן, ער איז א פסול אינגאנצן. ניין. וויפיל איך האב אנטקעגן זיינע השקפות, זיינע הרגשות, זיינע דעות, אבער למעשה איז ער א שומר שבת, למעשה איז ער א לומד תורה, למעשה גייט ער תפילין, ער האט אסאך מצוות מעשים טובים, אין ברסלב רופט זיך עס אן נקודות טובות, אפילו ביי א רשע גמור, איך יכול להיות שלא עשה איזה טוב מימיו, איך זאג פארקערט אויכעט, איך קען זיין זיצן לעבן א סאטמארער, לעבן א, כ'האב דיר יעצט געוואלט פרעגן צו די צייט מיט די תינוקות איז כשר ביי דיר. אוודאי, לעבן א א, מענטשן וואס זענען זייער פארקערט פון מיר אין די דעה, ישראל מאיר הירש איז זייער פארקערט פון מיר אין דעה און השקפה, און איך גיי דאווענען אסאך מאל איך זיץ זיך לעבן עם. און איך זאג, איך האב אקעגן אים, אין השקפה, אין הנהגה, אין כל מיני עניינים וואס ס'טוט מיר וויי, איך, וואס ער טראכט, וואס ער רעדט, וואס ער טוט, אבער למעשה איז ער א שומר תורה ומצוות, אין רוב חלקים פון תריג מצוות דאורייתא מיט תשובה מצוות דרבנן, מיט מיט אלצדינג, איך זאל אוועקווארפן די אלע גוטע זאכן וואס ער האט ווייל איך האב עפעס א מחלוקת מיט אים אין עניינים, אהבת ישראל וואס דער אייבערשטער בעט פון מיר איך זאל האבן, איז אין ביידע כיוונים, איך זאל ליב האבן מצד אחד דעם קנאי, דעם סיקריק אפילו, וואס איך קען זיין איך האב א קעגער, וואס טוסטע, דאס טוסט זאכן וואס איז געווען שם מרחם תחילה לשם, אבער דו ביסט עכט א איד, איך דארף דיר ליב האבן, און איך דארף דארף לכף זכות, דארף טרעפן אין דיר גוטע זאכן, און אין די זעלבע מינוט קוקן אויף דעם יונג איזרעאל, אויף דעם מזרחניק, אויף דעם פרייער, אויף די אפיקורס, און טרעפן ביי אים עכט גוטע זאכן, און זאגן אהבת ישראל. ס'איז א גאנצע ארבעט, אבער ס'איז, דאס פאדערט מען פון אונז. אבער כלפי די אייבערשטער, ווי אזוי קען זיין אז דער איד האלט אז ער גייט אין צבא און אויף זיין דדי למי' דרך און ער טראכט אז ער מאכט די גרעסטע מצוות ווייל אזוי דינט מען די אייבערשטער? פארוואס דארפסטו גיין אזוי ווייט? קום אריינגיין ביי די חרדים אליין. נעם די חרדים וואס זיי האלטן אז מען דארף גיין מאכן ביי די בחירות וועלן די בחירות ביי די אגודת ישראל אדער דגל התורה אדער שס, וואס ביי זיי איז דאס חוב קדוש, פון די גרעסטע מצוות דאורייתא און מדרבנן און מער. נעם דעם קנאי, נעם דעם סאטמארער, וואס דער סאטמאר רב הערל בויש האט אויפגעבויט, דאס איז די עבודה זרה, גילויי שפיכות דמים, אלע. יא, עס איז אלץ גדולי ישראל וואס זיי זאגן אז אונזער וועג איז די איינציגסטע וועג, און עס איז דא אנדערע גדולי ישראל, אונזער וועג איז די איינציגסטע וועג, ווי ווי ווי שטייט ווי שטייט מען? אזוי ליידער איז געבויעט כלל ישראל פון די צייטן פון שמאי והלל, דארטן איז געווען נאר דריי מחלוקות, אבער תלמידיהם לא השמישו כל צרכם, איז געווארן אסאך מחלוקות, חזל זאגן אז איינע פון די שווערסטע צרות פונעם גלות פון כלל ישראל איז קאטעגאריע גדולה בין תלמידי חכמים. אין די צייטן פון שמאי והלל, תלמידי שמאי והלל, איז נאך געווען א מצב ולא נמנעו מלישא נשים, יא, מתחתן געהאט איינעם דעם צווייטן, ליידער היינט דו ביסט. אין דעם חדר, דו, איך קען נישט חתונה מיט דיר, אנדערע אפילו איך קען נישט רעדן צו דיר, איך טאר נישט רעדן צו דיר, ס'איז דא אפילו אין איין חדר אליין, יא, אין איין חסידות, אין איין משפחה, אין איין משפחה, דאס איז צרת הגלות, אויף דעם דארף מען א סאך בעטן דעם אייבערשטן, איך האב געהאט א באבע זכרונה לברכה די ווייב פון רבי שמואל שפירא, פרידא שפירא, די טאכטער פון רבי יוסף קאדיש קרישבסקי, אזא, מיט אזא זיסקייט זי האט עס ארויסגערעדט אסאך מאל. ווען ס'וועט זיין שלום צווישן ישראל וועט ווערן שלום על ישראל, מיר דארפן ארבעטן ס'זאל ווערן שלום צווישן ישראל. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, Luxury פאר טשעריטי. מיין ברודער ר' משה לערנט אין א כולל אין ירושלים, יעדער ווייסט שוין די גאנצע מעשה. אבער Luxury for Charity מאכט יעדע חודש וועקעישאנס, זיי רעפל אף וועקעישאנס, די חודש קען מען געווינען א טריפ צי דזשאמעיקא, א ביוטיפול קאנטרי אין די קאריביען, גוטע כשר'ע עסן, שיינע האטעלס, פלייטס אינקלודעד, פאר צוויי מענטשן, א וועקעישאן פאר א קאפל, פאר בלויז פופצן דאלער קען מען געווינען א טיקעט, גאו אין, ביי א טיקעט, די געלט גייט צו א גוטע צוועק, און די קענסט געווינען א ביוטיפול וועקעישן איטס סאו סימפל גאו טו לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס דעטס על יו עקס יו אר וויי נומבער פאר סי עיטש עי אר איי טי וויי דאט או אר ג'י סלעש זי איי או ען סי אי גיי לייגן א לינק אין די דיסקריפשן גיי לייגן א לינק אויף די סקרין גייטס צו די לינק קויף דיך א טיקעט און איי האופ יו ווין שוין געווען אפאר מאל וואס אונזערע חברים, אונזערע פאלאוערס, אונזערע וואטשערס און צוהערער האבן געוואנען די פרייז פון די וואקעישאן, ס'איז נישט קיין גרויסע רעפעל מיט צענליגע טויזענטע טיקעטס, ס'איז אפאר הונדערט מענטשן, קויף דיך א טיקעט ענד איי האופ יו ווין. שקויעך לאקזשרי פאר טשעריטי. לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פאר די עפיסאד מיין טייערע קאזין איצי פון סאוט סייד סמאוק האוז אין לעיקוואוד. איך בין שוין נישט געווען אין לעיקוואוד בערך א חודש, און איך מיס, איי ריעלי מיס לעיקוואוד, איי מיס יצי און איי מיס היז פוד. איך האף אין די נעקסטע פאר טעג צו פארן קיין לעיקוואוד אביסל צו עסן פון זיינע גוטע מאכלים, ער האט די בעסט סמאוקד מיטס אין לעיקוואוד, גוטע סענדוויטשעס, פלעטערס, ער מאכט קעיטערינג, בארביקיוס, עווענטס, און ס'קומט גרויסע נייעס ביי סאוטסייד, איך וויל נישט זאגן פונקטליך וואס אבער סטעי טונד. סאו, גאו טו טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו לעיקוואד ניו דזשערסי, מען קען אים אויך רופן עט סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, דעטס סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, אוודאי קען מען גיין צו זיין וועבסייט מאכן א ארדער, איי וואנט סאוטסייד דאט קאם, מען קען גיין צו די לינק אין די דעסקריפשאן, מעיק יורסעלף ען ארדער, גיי אריין צו קאזין יוטי, ארדער סאם פוד, יור נאט גאוינג טו רעגרעט איט, שקויעך סאוט סייד שקויעך יצי צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, קאל טעקסט אר וואטסעפפ סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. יעדער איינער אין זיינע ד' אמות, ס'הייבט אן מיט די ווייב, מיט די טאטע מאמע, מיט די ברודער שוועסטער, מיט די קינדער, מיט די שכנים, און אזוי גיין ווייטער און ווייטער, האסט א אנדער דעה, האסט א אנדערע השקפה, האסט א אנדערע הנהגה, האסט, קען זיין, מעגסט זיך וואקלען, מעגסט האלטן אנדערש, געדענק, דאס וואס דו האסט א אנדער דעה אין קאפ, זאל נישט ברענגען קיין חילוקי לבבות בלב, דאס האט מיר גערעדט רבי לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה מורי ורבי פון די ברסלב'ע חסידים, וואס טאן די מחשבה אין קאפ פונעם, אבער די הארץ זאל זיין צוזאמען, די אהבת ישראל פאדערט מען אפילו בשעת ס'דא חילוקי דעות, אז מ'רעדט וועגן א מנין מיט אפיקורסים, קען איך פארשטיין אז א מענטש זאגט, איך דארף אכטונג געבן אפילו איך דארף עפעס די אדם זיין לכף זכות און ליב האבן אבער נישט אלס באווייזן ווייל איך קען נמשך ווערן, יא, ס'איז דא אזעלכע מחשבות אין כלל ישראל אויכעט, אבער דער געדאנק דארף זיין אויף וואס איז נאך דא א איד, כל שכן א שומר תורה ומצוות, אויף כל מיני סארט וועגן, אויף כל מיני סארט לעוועלס, לאמיר קוקן אויף זיינע גוטס. לאמיר זעהן זיינע גוטס. לאמיר, דאס מיינט דן זיין לכף זכות. ס'איז אגב, מ'דארף עס דערהערן. ס'איז א נייער סארט דן ל, דן זיין לכף זכות וואס ר' נחמן ברסלב האט מגלה געווען. ווייל די הלכה'דיגע דן לכף זכות מיינט אז דו גייסט אריין אין די עבירות זיינע און הייבסט עס דן זיין. האט יא געמיינט, האט נישט געמיינט, ער איז יא שולדיג, ער איז נישט שולדיג, אפשר האט ער געמעקט. דער דן זיין לכף זכות פון ר' נחמן ברסלב'ער אין תורה רש פ בעזה ליקוטי מוהר ן מיינט א אנדער זאך. ר' נחמן שרייבט, אף על פי שהוא רשע גמור באמת. נו, וואס איז שייך? עם כל זה, איך יכול להיות אז דער רשע גמור לא יעשה איזה טוב מימיו. דאס איז א אנדערע סארט דן לכף זכות. ער איז א רשע, א רשע גמור. די מעשה וואס מען רעדט איצטער, לאמיר זאגן לגבי וואס איז געווען ציונות, א מזרחי'שער מענטש. קען זיין אין דיין דעה, אין דיין השקפה איז ער א רשע גמור אין די פרט. אבער דער רשע גמור, ער האט אנדערע זאכן וואס איך קען קוקן אויף אים, ער טוט מצוות, ער טוט מעשים טובים, אסאך גוטע זאכן, און איך וויל קוקן אויף דעם, איך וויל מאכן א פאוקעס נאר אויף דעם. ר' נחמן שרייבט, טאמער מ'וועט גיין אויף דעם וועג, עס אריינשען אין הרהורי תשובה אז זיי ווערן בעסער און בעסער.
סאו, דורך האבן א גוטע קוק אויף מענטשן וואס מ'האלט באמת אז זיי מאכן געפערליכע זאכן קען מען זיי צוברענגען צו טוישן?
נחמן טייטשט אז דאס איז דער פשט פון עוד מעט ואין ראשו והתבוננתו על מקומו ואיננו, דער פסוק אין תהלים פרק ל ז, דער פשוט'ער פשט איז, זיי נישט מקנא אין די רשעים, אל תקנא ברשעים בעושי עוולה, עוד מעט אין ראשו התבוננתו על מקומו ואיננו, היינט איז ער דא מארגן איז ער נישט דא, דאס איז דער פשוט'ער פשט. ר' נחמן קומט און ער זאגט א אנדער ווארט. טאמער דו וועסט מצליח זיין טרעפן אין דעם רשע דעם עוד מעט וואס דארטן איז ער נישט קיין רשע. עוד מעט ואין רשע. אוואו איז ער נישט קיין רשע? און עס קוקן אויף דעם, עס שפעקעלירן אין דעם, עס אריינטראכטן אין דעם, עס רעדן פון דעם, היכת בפניו, וועסט אים זאגן וואו דו האסט א גוטע זאך, ביסט א רשע גמור, וואס גוטע זאכן? איך קוק אויף דעם, איך האב א כבוד פאר דיר, א הערכה פאר דיר אויף די גוטע זאכן, און היכת אפילו אנרעדן צו אים. התבוננתו על מקומו ואיננו, זאגט ר' נחמן, ס'איז אריבער געווען א שטיקל תקופה, פלוצלינג איז ער ווערט בעסער, ווערט בעסער, ער זאגט עוד אזמרו לאלוקי בעודי, עוד מעט ואין רשע מיינט איך וועל טרעפן אין אים נאך א עוד, נאך א משהו, נאך א גוטע זאך, וואס איז נישט נוגע צו די מעשה הראשון זיינע, אליכם, ער רופט עס אין די לשון מעלהו לכף זכות ומעוררו בתשובה.
וואו. רבי נאסן מברסלב האט אמאל געזאגט פאר זיין תלמיד רבי נחמן טולטשינער, ווען ער האט אים אמאל איבערגעזאגט דעם מימר ר' פ ב ז ליקוטי מוהר ן, איז רבי נחמן טולטשין האט רבי נאסן האט געשפירט אזוי ווי ער הערט דאס ער קען דעם מימר, זאגט אים רבי נאסן ביי דיר איז דער מימר א אלטער מימר הא, ביי מיר איז דאס שפיגל ניי, ביי מיר איז דאס ממש ניי, און ער זאגט אים דעמאלטס, ווען מיר וואלטן געקענט באמת דערהערן דעם מימר ווי ס'דארף צו זיין און מען עס מקיים זיין, וואלטן מיר דאך שוין געברענגט אזויפיל בעלי תשובה אויף די וועלט. און אז מ'האט נאכנישט געברענגט די פשט המתון האסט נאכנישט ריכטיג. דאס איז די ארבעט. ס'איז די ארבעט איך פאר כלל ישראל און איך די זעלבע זאך בפרטיות אין שטוב מיט א ווייב מיט קינדער. לאמיר זאגן א מענטש האט א מחלוקת מיט זיין ווייב, שלום בית, און ער האלט אז זיין ווייב איז א מרשעת, אדער די ווייב האלט אויפן מאן, דער מאן מיין איך איז א רשע מרושע, און טאמער דו האסט קינדער וואס דו האלטסט אז זיי זענען רשעים, אדער די קינדער האבן עלטערן, מיין טאטע און מיין מאמע זענען רשעים, קען זיין ביסט גערעכט, אבער ווי קען זיין אז דיין ווייב די מרשעת, אדער דיין מאן די רשע, אדער דיין טאטע דיין מאמע די רשעים, אדער דיינע קינדער די רשעים, האבן נישט עפעס טוב מימיו? הייב אן צו קוקן אויף די גוטס פון זיי. איך געדענק ווען איך האב אנגעהויבן מקרב זיין חברים פון כל מיני סארט חסידות'ן, און איך האב געזען מענטשן זענען אריבער געגאנגען שוועריקייטן מיט די רעבעס, מיט די ראש ישיבות, מיט די מגידי שיעורים, מיט די מלמדים, אדער מיט די רעבעס פון די קהילות, און מיט גערעדט זענען רשעים, האב איך זיי געזאגט, יא, ר' נחמן ברסלב'ער רעדט פון די רשעים, ער רעדט פון דיין רעבן, פון דיין מלמד, פון דיין מגיד שיעור, ער איז א רשע גמור, אבער איך יכול להיות שלא עשה זה טוב מימיו. דיין רבי האט אויכט אמאל געטון א גוטע זאך, קוק אויף אים אויף די גוטע זאכן אויכעט. ס'איז נישט גרינג ווייל א מענטש האט טריגערס, אבער טאמער מיר וועלן זוכה זיין בפרטי פרטי פרטיות, א מענטש מיט זיין ווייב מיט די קינדער מיט די עלטערן מיט די חברים מיט די שכנים, און מער בכללות מיט כלל ישראל, זיך מתגבר זיין אויף אונזערע טריגערס, און קוקן מיט א גוטער קוק, ער האט אויכט גוטע זאכן, ער האט אויכט נקודות טובות. און איך רעד אזוי ווי מ'האט גערעדט פון די חיילים. קען זיין אז דו ביסט א קנאי, ביסט א סיקריק, דו האסט אנ ק, אמת, אבער דאס וואס ער גייט און ער איז מוכן צו זיך, ער איז מוכן צו גיין ל ע על קידוש השם, ער ווייסט נישט אפשר וואס קידוש השם מיינט, אבער צו הרג'ענען פאר דעם אידן, צו זיין א שומר פאר דעם, דאס איז א דבר טוב. קוק אויף דעם, רעד פון דעם, טראכט פון דעם, דו ווייסט וואס וויפיל בעלי תשובות דו קענסט ברענגען מיט דעם? חוץ פון דעם, מיט וועם האט גערעדט? חוץ פון דעם איד דארף מען דאווענען פאר זיי זאלן מצליח זיין, גאר אין א טיפע וועג, ווייל די הצלחה פון די אידן, אפילו פון די ציונים, איז א חלק פון די גאולה. ס'איז טאקע מלובש אין ציונות און אין אינטערעסן מיט פאליטיק, מיט טראמפ און מיט איראן, בחיצוניות איז דא אסאך פאליטישע עניינים, אבער בפנימיות רעדט מען דא גאר עפעס א אנדערע עניין, מ'רעדט דא פון א גאולה פון כלל ישראל, און אז אידן וועלן מצליח זיין, אפילו ס'איז איצטער נאך מלובש אין כל מיני אידן וואס זענען נישט כשומרי תורה מיט מצוות, וועט עס ברענגען אבער כי לה' המלוכה צום סוף. דורך זיי קען קומען די גאולה?
אין ספרים הקדושים שטייט אז דער רבונו של עולם וועט ברענגען די גאולה נאר דורך אזא סארט וועג. סאטמאר רב האט דאס נישט געוואוסט? ער רעדט אויך פון דעם אין זיינע ספרים. איך בין א קבוע יעדע וואך כמעט וואס איך ליין בעיון רב מיט און ס'מיט מורא'דיגע מסיקות איך האב עס ליב צו לערענען די לשון קדשו פון סאטמאר רב אויף די פרשות פון די וואך און מ'גיבט עס ארויס אויף א מורא'דיגע שענער פארנעם און איך האב שוין געטראפן צענדליגער מאלן אין לשון קדשו פון סאטמאר רב וואס ער רעדט די נקודה. ער רעדט אקעגן די ציונים, ער רעדט אקעגן די קליפות, אוודאי איך בין א קנאי, אבער ער רעדט פון די נקודה איכות אז בורא כל עולמים האט זיינע וועגן, ער רופט עס אן את נורא עלילא על בני אדם, הקדוש ברוך הוא בא בעלילא אין בריותיו און ער איז מסביר דער אייבישטער האט זיך זיינע וועגן ואזוי צו גורם זיין אז ס'זאל ארויסגיין א גאולה פאר כלל ישראל דורך דעם וואס ס'דארף מלובש ווערן ליידער אין די סארט עניינים. ס'ווערט דערמאנט די נקודה ביים איכה עד כדי כך ער ברענגט די באוואוסטע. רי הקדוש, דוד המלך, נשמת משיח, ווי איז אזי, ווי איז ער געבוירן געווארן, ווי איז ער געקומען אויף די וועלט, טענה'ן חזל, אפילו ביי זיין טאטן ביי ישי, כל שכן די פריערדיגע דורות פון רות הגיורת, קוקסט אריין נאך פריערט פון מואב, מייסע לוט ובנותיו, רבונו של עולם וואס טוט זיך דא, יהודה, תמר וכלתו, די גאולה פון כלל ישראל, נשמת משיח דארף ארקומען אויף די וועלט פון אזעלכע מעשה פון גילוי עריות? ווי קען מען פארשטיין אזעלכע זאכן? זאגט דער רי הקדוש יא, ס'איז דא אזעלכע קטרוגים אויף די גאולה אז דער רבונו של עולם, דאס איז נישט אונזער ארבעט, דאס איז דער רבונו של עולם'ס ארבעט, פירט אויס אט די גאולה פון אזא סארט וועג גערעכט, מיר דארפן וויסן וואס מיר דארפן טון. רבי נאסן מברסלב למשל ברענגט די נקודה, דעם יסוד, און ער זאגט אין ליקוטי הלכות אז דאס איז דער סוד פון דבש, דבורים, די בין. גיבאכטונג זי קען געבן ביסעס זי האט א עקיצת הדברות איז ביטער אבער די דבש וואס זי געבט ארויס פון דעם בין ווא דאס איז זיס די ציונים קענען דיר געבן ביסעס זיי קענען דיר בייסן ס'איז א עקיצת הדברו אבער דער אייבישטער פירט ארויס א גאנצע גאולה פון די גאנצע שפיל. רבי מנשה מברסלב שרייבט א מורא'דיגע טיפע געדאנק וואס האט פון בשר וחלב. בשר אליין מעג מען, חלב אליין מעג מען, אויסגעמישט טאר מען נישט. וואס איז נפקא מינה? בשר, מען קען נישט עסן קיין פלייש אן מיין ארבעט, איך דארף דאס טון, איך דארף שעכטן, איך דארף זאלצן, איך דארף קאכן, חלב, איך טו גארנישט, איך גיי צו די בהמה, איך נעם מילך איך טרינק, ס'איז דא זאכן וואס דער אייבערשטער טוט, דא זאכן וואס מיר דארפן טון, און ביידע איז אמת. דער אייבערשטער ווייסט ווי צו ברענגען משיח'ן דורך די וועגן, מיר טארן נישט האבן קיין חלק פון דעם. אויסמישן בשר וחלב טארן מיר נישט, מיר דארפן וויסן וואס מיר דארפן טון און דער אייבערשטער ווייסט וואס ער דארף טון. די טיפקייט פון דעם איז, אפילו עס איז מלובש היינט די גאולה, די גאנצע מציאות מיט א מצב פון א ציונות מיט מיט מיט מיט א מדינה מיט מיט גזירת הגיוס, אלץ איז אמת, מעגסט האבן מעגסט האבן דיין השקפה מיט דיין רוב מיט דיין דעה, אבער געדענק אז דער רבונו של עולם האלט אינמיטן ברענגען א גאולה פאר כלל ישראל און ער פירט עס אויס דורך דעם איחוד, איינע פון די זאכן איז דאווען פאר דעם זאל עס ארויסגיין לפועל, ס'מיינט נישט דאווען פאר דעם אז די ציונים זאלן מצליח זיין און דאס ווערן א ציוני אין דיין השקפה, ניין, בעט דעם אייבערשטן פיר שוין אויס די גאולה אויך דורך זיי ווייל דו האסט דיינע וועגן וואס דו טוסט רבונו של עולם, ס'איז א טיפע מחשבה, מ'דארף עס קענען דערהערן ריכטיג, דאס איז עכט איינע פון די מחשבות וואס מ'דארף עס וויסן. זען ער טוס לערנען מער, ט קוקן אין ספרים, ט אופזוכן עט ער אויס טרעפן מער, ט אויס נתיישב ווערן אל ליבו ודעתו. דאס איז נאך א גאנג, נאך א קוק אויף די גאנצע מצב וואס מ'קען קוקן אויף די גאנצע זאך וואס טוט זיך אין ארץ ישראל איצטער. גרויסן שכח. חזקו ואמץ לבבכם און דער אייבשטער זאל אונז העלפן אז בקרוב, ממש בקרוב, וואס מער גיכער, וואס מער שנעלער, זאל אראפגיין א רוח טהרה ממרום, און ס'איז תלוי אין אונז אין אסאך חלקים, ווייל אפילו די וואס זיי גייען נישט אין די צבא אבער זענען אקעגן די צבא, דא א רוחניות'דיגער קוק אז די אלע קליפות וואס ס'ווערט מלובש אויף די וועלט אין גשמיות'דיגע מענטשן אזוי ווי ישמעאל, די מוזלעמס, עשיו, עדוי, מ'ווייסט נישט פונקט ווער דאס איז אבער ס'קען זיין אמעריקע מיט רוסלאנד מיט מיט סין מיט דזשאפאן אדער עמלק אדער ערב רב, קען זיין ס'די ציונים קען זיין ס'אנדערע איך ווייס נישט ווער דאס איז יא, אבער בפנימיות שטייט אין ספרים הקדושים און אין חסידישע ספרים און קבלה ספרים צו כוחות הטומאה, די כוחות הטומאה ליגט ביי מיר אויכעט. ווען מען רעדט פון ישמעאל רעדט מען פון שמוץ, ווען מען רעדט פון אדום עשיו רעדט מען פון רציחה, ווען מען רעדט פון עמלק רעדט מען פון גייווע, ווען מען רעדט פון ערב רב, פראגרעסיווים, ציונים, רעדט מען פון כוחי ועוצם ידי, נישט גיי וואס אנדער זאך, סתם אמונה, מיך, יעדער איינער, אין די צבא דארף יעדער איינער גיין, אין די ארמעי זענען מיר אלע מחויב צו גיין מלחמה האלטן מיט מיינע שלעכטע מחשבות, מיינע שלעכטע ראיות אסורות, מיט דעם בין איך מכניע איראן, די ישמעאלים, איך טו א רוחניות'דיגע זאך און ס'מכניע די ישמעאלים, זיי זיך מתגבר אויף לשון הרע, אויף מחלוקת, אויף רציחה, אויף כעס, ביסטו מכניע די אלע שלעכטע מענטשן ארום טראמפ און די שלעכטע זאכן וואס איז דא ביי טראמפ אינעווייניג אויכעט, עשיו אדום, רוסלאנד, וואס האב איך מיט זיי? דו האסט זיך מתגבר געווען אויף דיין כעס, האסט מכניע געווען דעם שר שלמעלה פון פון עשיו, און אזוי אויך את גייווע, ענווה, הכנעה, שפלות, ביסט מכניע די עמלקים, אזוי אויך את אמונה, מיט ביטחון, ביסט מכניע די ערב רב, די פראגרעסיוון. מיר האבן אסאך וואס צו טון, יעדער איינער פון אונז איז מחויב צו טון, זאלן מיר טון וואס מיר קענען, יעדער איינער אין זיינע ד' אמות וואס דער אייבערשטער פירט מיט אים, זאל מכניע זיין די קליפות די כוחות הטומאה, און מיר זאלן בקרוב זען א רוח תערב ממרום מיט א גאנצע גאולה, און דעמאלטס וועלן מיר זיך זעצן ביין ליל הסדר פון לא עשית לבוי, און מיט זאגן די נייע צען מכות, און מיט זאגן אוי איך געדענק אוי ס'אוואדע, איך האב עס מיטגעלעבט, איצט זעה איך אז ס'איז געווען איין גרויסע סדר וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, געפירט, כדי צו ברענגען א גאולה פאר כלל ישראל.
וואו!
א גרויסן שקויעך! פיסקוביץ. א גרויסן שקויעך צו ר' מאטא פראנק, סיי פארן קומען צו טעקסעס פאר אפאר טעג פאר שבת און צו פארברענגען מיט אונז די היימישע חברה אין טעקסעס, אוואדע און אוואדע אויך פארן קומען אויף די פאדקעסט, ער איז געווען אין א ראש אויפן וועג צו די עירפארט אבער ער איז געקומען, מיר געזעצן אביסל און געהאט זייער א געשמאקע שמועס, כ'האף אז די עולם האט הנאה געהאט, כ'בין זיכער אז די עולם האט הנאה געהאט, לאמיר אוודאי באדאנקען אונזער אלע ספאנסערס, סיי לולי ח'ס, סיי מפואר, סיי קאזין יוסי פון סאוט סייד, סיי לאקזשערי פאר טשעריטי, סיי דעת דאט קאם, קליק די לינק, געט יורסעלף די גיטאר קורס, און אוודאי און אוודאי ר' מענדי ווייס פון דזשוירייד. אויך מוז מען אוודאי מודיע זיין פאר די עולם אז דער וואס וויל פאלאוען מיין סטעטוס קען מיך שיקן א מעסעדזש ניין טו ניין, סעווען סעווען סעווען, פייוו פאר טו פייוו, דעטס ניין טו ניין, סעווען סעווען סעווען, פייוו פאר טו פייוו, מען קען אויך רופן די האטליין, דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט עקסעס קען רופן די האטליין אויסהערן די עפיסאודס, די פאון נומבער איז זיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, דעטס זיק זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, און אוודאי מוז מען באדאנקען יעדער איינער וואס וואטשט די פאדקעסט וואס הערט די פאדקעסט, ווי עפרישיעט יו, ענד איף יו וואנט טו שאו אס עפרישיעשן איז דא זאכן וואס דו קענסט טון, דו קענסט לאזן א שיינע רעוויו אויף עפל, אייטונס מוזיק, אייטונס פאדקעסט, און אוודאי אויף ספאטיפיי, מען קען לאזן א שיינע קאמענט אויף די יוטוב פעידזש, מען קען מאכן א לייק, מען קען שעירן, פליז טעל יור פרענדס אבאוט איט, זאג פאר דיינע חברים דיין משפחה אז דו ענדשויסט טיף טיף, ספרעד די ווארד, ספרעד די לאוו, אוודאי קען מען אויך סובסקרייבן צו די טשענעל, דאס העלפט אונז אסאך צו פארגרעסערן טיוו טיוו און צו אנקומען צו מער מענטשן און צו וואקסן די זאך, סאו טענק יו אלל פאר די וואס העלפן, די וואס שיקן אריין שיינע קאמענטס, ווי אפרישיעט יו אלל. לאסט באט נאט ליסט לאמיר באדאנקען די בורא כל עולמים, טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן יעדע וואך מיט טיוו טיוו, שקויעך אייבערשטער, איך האף אז מען גייט ענק זען נעקסטע וואך בעזרת השם, מען גייט זיך זען מיט א נייע פרישע קריספי עפיסאוד פון טיוו טיוו, טענק יו אלל, א גוטן חודש, א פרייליכן תמיד, בשורות טובות, וויל סי יו סון.